Merħba sinjuri għal shooter, u forsi vera il-Eurovision ma rbaħniex. Bizbrix.
Pero, aħna l-Maltin, nirbħu jew morru tajjeb f'affarijiet U lanqas biss intom tikkażera hekk. Pompa jew hekk. Ibatulna, ibatulna.
Ħa nsemmilkom ftit jien tajjeb. Eżempju hemm Milenia Carabott. Di x'għamlet? X'għamlet? X'għamlet? Di rocket, ta. Rocket di għamlet il-100 meters fil-11.5 seconds taf x'intejk? Jekk tgħaddi minn quddiem l-ispid kamera tixgħelilha. Mela anka jien tajjeb għalihom eh dawk. Mela punti għal records records punti.
Ukoll eh. Jien nafek nitkellmu dwar Maria Xwireb u John Caruana dawn marru tajjeb ħafna fis-sailing ukoll tajjeb. Eh. Umbagħad kellna lil Caroline Gauci eżempju li fil-lob tal-Commonwealth di għal 50 meter freestyle. 50 meter freestyle kienet marret tajjeb ħafna wkoll. Jekk hemm iktar li għandna għal xiex insemmuhom ibgħatuhomlna fuq shooter u aħna ħa nsemmuhom, għandna l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa jew issa kien ilha. Mela, mela dik mhux oħra. Kienu tawna l-George Cross ukoll li għandna togħna. Żomm, żomm, żomm, żomm naqra x'dita l-George Cross mhux daqshekk konvint minnha jien. Għala? Għala award. Għala?

Lura għal Shooter, sinjuri! Aw, dan waqtlek il-kartiera. Thank you, Jmien. Tabbanza. Xiex. Mustattini xaħġa li sibtek il-kartiera. Mela inti xi ssib kartiera taqbad u toħodha. Kieku. Ma kont se noħodha jien imma naqa' kompens, inti saw jitwalu lek ngħidejk mhux dejjem. Barra minn hekk.
Di, di. Fiha l-ID card. Imma eh. Ngħidu hekk, kieku ma jkunx fih l-ID card, tista' taqbad u toħodha kartiera hekk.
Huwa legali jew le jekk issib kartiera mingħajr dettalji u żomma int legali. Naħseb la ma jkunx fi affarijiet. Ma tista' leġi, l-issib qed tirrapportah. Jekk ikun fiha l-flus insomma jien. Ija.
Le, ma kif tkun ma fiha xejn, ġnien għamil. Iġbir ma tmurx eh, l-asta tal-pulizija biha. Għal xi għamel biha, ma jafx tagħmel. Jien nista' mmur l-asta, sa ngħidilhom jien tlift kartiera. Eżatt. Li għandek xi ħaġa ngħidlu għand kelli l-flus fiha, ngħid ġifri kirkitira li ħajkun hemm ħajtijieli da. Ma naħsibx li tista' ma nafx. Ma jien inżomm. La ma hemm xejn ta' dik kollox, dik kollox, nsaqsi l-avukat. Fil-liġi penali tagħna, fil-liġi kriminali, jeżisti kunċett li aħna ngħidulu theft by finding. Persuna fil-komunità li trid tagħti eżempju tajjeb, għandek tmur fl-eqreb fergħa tal-għassa tal-pulizija u ttielhom hemmhekk. Stajna konna aħna, mhux hekk? Dik trid tirraġuna dejjem.
U sinjuri dak kien Shooter għalikom illum. U jekk tixtiequ tkunu tafu jekk hemm xi ħaġa legali jew le, ibgħatulna fuq il-WhatsApp number tagħna hi. Jiena di ġrat li eh? Le. Tal-kartiera. Bis-seta. Mela darba darba għaddejt, dak il-van l-isfel li jkun hawn. Mela għaddej minn leh u nara kartiera hekk. Eh. Kien fiha 3000 euro. Il-ħanina, u x'għamilt? Għax jibde, din tidem tittajt. Kiku jien x'nagħmel? Kiku jien nitlef kartira fiha 3000 euro, nkun nixtieq illi tu il lura oh. Bat ħallejtu hemm, issa mbagħad jiġi sejtu. Eh. Kemm ilu da?
Aw, ah, eh, braħt lura. Fejtra Krisfa?
Eh, fejtra Krisfa.
Ma nsa spiċċajna, oh. ta' ta'